Aadaan biyya fagoo sana irraa kan dhufe dhiiroo manni isaanii tokko mana diimaa qalama diimaa qabu tokko naan jee dhiiroo manni sun kana meedhaaf kan hin barbaadne as keessa jiraachuu hin barbaadne. Kana ta'uun dhumu kana.
Eenyu? Salaam alaikum baba. Ookee maka isaa sanaan baabaa naan jiru baqbaqi isaa haa godhu. Bo.
Akkami baba. Baabaa maal haasisoo? Nagaami.
Fayya.
Fayya baba.
Eenyu bar- baba.
eenyu barbaaddi?
Ana bar ilma keeti baba nan beene. Subhaana badakaddo. Ilma keeti.
Duuni beeytaati. Akka harduuti bar.
Uzaa baasa. Woo mana doon gorteen saa deem mana manni kaddoo gamana doon dhabu deem gamana.
Gurullee sin dugu gurree ati abbaa kiyya sin beeka kanaan. Dhiista abbaa kiyyaa. Ee haa baaba hayi. Na kaatu sim taasa.
Ayyoo. Woo. Baaba bar ilma keetii haa yaartii gadii haa kaddoo sanii bar achi biyya gadii sanii hin dhufee bar laffeetiin dhufee. Eeggaddaan karaa Bika biyya sin irraa kee deengidda kun warraan tan as gee. Tafaddoo biyya gadii sin irraan ka'ee dhufe. Ee habaa baabar Samuu caalu fajaajoytee biyyaa baate an an jaartii hin fuune nama jaartii fu- fuudheetu ilma qaba. Maalumaati waan inni gadii fi olaa sooytu ol- olaa sooytu dayyuusa quduraa. afaan fajaajoytan malee ani sumaan beekaa bar kun siin na wallaale abba akkamin na Hay wallaale. darsaa dabbuu qamaarii fajaajawaa mi hanganaa dardaraati bar.

Wanti tokko hin dhagahin biitii tun hin fuunin na beeyti. Fuudhee yoo beekan immoo balaa si buusara alaa. Inni kana gidin baate nyaataa sittiin si kanna qilleensa harkuun hin jiru alaboon hin jiru. Tole baaba tokko. Hosen amma bakbak si haa godhu baabaan hin jiru. Hosen. Hosenuu baabaa hin jaa.

Abba dullumina akkana si godha me dhaabuma xiqisho adda baafadhu. Na dhagahi amma ba amma wahin si hima laal gandi hin fuune na beeka gandi kun ganda kana dhufte dubra qacalle dhalate aba baara jette magalati hin cufin bak bak si haa godhu magalati hin cufin. Hayyee baabaa tokkotti ni ammoo garuu kee abbaa kiyya FB kee akkasitti. Us us Ati abbaa kiyya. Usiin jee bara.
Us hin dubbatin. Har'arraa eegalee mana kanaa gadi hin baatu. Abba ani abba harkadha siite hin dubbattu nyaata manumattiin siif fida manaa gabboon hin jirtu faxara iraata waa hunda bakkatti si- si guura guurama hin dubbatin Ba- Baaba ati nama guddaa dha. mucaa us akkana je Baaba dubran gajii. us samaalti inni us Use hayyee use. Tokkotti numu.

Dhageessaa biyyaa bada hoguruu gurgudda. Dhagee. Laal arra booda wooma qubee baa irraa hoon fedhoon. Waanni qubee irraa baa baa irraa hoo fakkottu boksii buuca barraadaa laal waan fakkotaa waan qubee irraa waan qubee baa irraa hoo inuma hin barbaadu waan laa irraa hoo fannaa yaami laal. Boksii ni jibbitanii isin.
Aboo waan baa irraa hoon fedhoon siin jee. Ish sun dhammaa ija. Waan laa irraa hoo fedhanii.
Waan laa irraa hoo laal laal istoorii faa I love you I love you love love